Mela, xtaqt għandi kumment żgħir fuq is-sentenza li qatat illum ta' Felicien Brinkat. E, daf titilu, ovvjament, xhur kien hemm dan il-programm fejn kien hemm diskussjoni e, dwar ir-reliġjonijiet u hekk u din xi ħadd e, qabad kwot minn tagħha tefaħħa f'kuntest ieħor u din xterdet mal-medja kollha. Li forsi bniedem individwali jagħmel hekk, tasal tifhimha b'xi mod jew ieħor, li jkollok il-politiċi Maltin, inkluż il-Ministri u l-Ministru tal-Ugwaljanza suppost, e, iħeġġu biex jittieħdu l-passi kontra persuna għax wara kollox di qalet l-opinjoni tagħha. Eh, jien insaqsi, f'liema pajjiż daw iriduna ngħixu. Issa lanqata tis-sentenza u ħarġet il-verità kollha li di fl-aħħar mill-aħħar għandha dritt tgħid dak li temmen fih. Di kwotat il-Bibja, dik il-Bibja li meta suppost in-nies jimorru l-qorti jeħelfu fuqha li mhux ħajdu gideb. Mela jekk il-politiċi tagħna jemnu li l-Bibja hija kollha gideb, aqbdu neħħuha mill-qorti. Mhux toqgħodu titmellħu bin-nies skont fejn tkunu tgħidu li temmnu u skont fejn tkunu mbagħad xi mkien ieħor temmnu bil-kontra. Aħna illum il-ġurnata, Malta u l-Ewropa in ġenerali, qed jidħlu liġijiet taċ-ċensura. L-ewwel bdewhom bil-pulit, issa laqqas għadhom jistħu U mbagħad jgħidu li jemnu fil-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni li jemnu fiha dawn in-nies hija waħda, jew taqbel magħhom, jew jiċċensurawk, jew jibdew jgħajruk li inti antikwat, jew li m'għandekx ikollok ċertu karigi maċ-ċivil u anka f'ġobs privati, da kollu għax għandek opinjoni. Aħna ma jistax ikun Għax fl-antik kien hawn liġijiet li kienu ħżiena li kienu jiddiskriminaw vera kontra ċertu minoritajiet, illum neqilbu kollox l-oppost u l-maġġoranza ġibnija li m'għandhiex dritt titkellem u temmen fiex trid. Issa, wieħed jista' ma jaqbilx mal-Bibbja, jista' ma jkunx reliġjuż, jien l-ewwel wieħed jien m'iniex reliġjuż, imma jien min jien biex nindaħal jiena bniedem partikolari jew bniedma partikolari temmen fiex temmen. Il dil persuna spiċċat tilfet ħafna mix-xogħol li kellha. Tkeċċiet mix-xogħol. Irridikolawa ma' Malta kollha. Dieli kieku ma kellix familja e, li tawa l-appoġġ. Umbagħad imorru jtallaw fuq il-Facebook għax bniedem għamel suwiċidju. Dawn huma daw l-ipokriti li jaw imexxu sfortunatament fil-pajjiż u ħafna drabi fil-media u li għalija hi oxxenità li ħa nibqgħu n-nies nagħmluhom allat. Apparti minn hekk, bniedem għandu jkun matur. Li jekk tara programm, ma jistax ikun għax xi ħaġa ħassejtek inti li insulentatek ittella' dak li jkun il-qorti. Għax fil-fehma ta' moħħok, Donnu da għamillek xi ħaġa. Daw il-liġijiet tal-hate speech li daħlu, daw iridu jispiċċaw darba għal dejjem. Il-liġi għandha tkun ċara. Jekk inti għeddiet persuna, hekk għeddiet persuna mela le, ovvja li wieħed għandu jieħu l-azzjonijiet, imma mhux għax bniedem għadda opinjoni. U opinjoni tkun xi tkun. L-opinjoni? Jien għandi dritt ngħid xi ħadd jien naf ma jogħġobnix, xi ħadd idejjaqni. X'jiġifieri daw id-drittijiet kollha se naħħuhom biex ta' pars insejħu ruħna liberali. Voltri jien, issa il-Prim Ministru llum tkellem ukoll naħseb, nispera li jenduna l-iżbalji li saru fil-passat. U qal ma jistax ikonna l-liġijiet li jibqgħu jkissru lin-nies li ġieli jkunu innoċenti. Di kienu jafu li hija innoċenti. Għax di kwot jawa ħażin. U xorta l-AG rrid itellagħha l-qorti. Voldiri, min ħajuħu responsabilta daw tagħhom l-affarijiet? Mela, mela issa l-ġustizzja qed issir bil-maġġoranza tal-Facebook. Għax xi ħadd jikteb fuq il-Facebook jew xi ħadd ikollu xi NGO b'aġenda partikolari ħafna drabi e, ikunu minn barra minn Malta biex jippuxjaw aġenda globali. Daw qed jagħmlu qed jagħmlu l-liġijiet u jmexxu l-pajjiż tagħna. Vodri jiena nispera li fl-aħħar il-Prim Ministru ra dawl. U l-liġijiet jinbidlu biex jerġa' jkollna verament il-freedom of speech f'dal-pajjiż. Mhux kulħadd imwerwer kif ħa jitkellem, qabel titkellem tittaħseb kif ħa titkellem. Daw affarijiet tal-imġienen. Saru biskop, saru biskop biex, biex jiċċensuraw in-nies. Imma dik qatt ma taħdem, iċ-ċensura qatt ma taħdem, iċ-ċensura dejjem tippospon il-problema u l-problema tikber. U da qed narawh. Ġo pajjiżi tista' tgħid kollum kien. Il-pajjiżi Arab ara kemm kien hemm rewwixti li waqgħu l-gvernijiet u l-Ewropa Flok tgħallmet, hi iktar tiċċensura n-nies qiegħda. Imma r-riżultat x'inhu? Ir-riżultat li dejjem qed iżidu il-voti il-farrajt. Tistgħu mhux iddumu tagħmlu liġijiet u taqflu nies il-ħabs u tiċċensuraw il-Facebook u biex il-news ta' ċertu aġenziji ma jitilgħux ħalli n-nies ma jarawhomx. Tipposponu qegħdin biss għax in-nies imxebbajn morru tkellmu fit-toroq man-nies. Kulħadd imdejjaq b'daw l-affarijiet. Mela n-nies ħsibtuhom kulħadd iblaħ. In-nies iridu drittijiet mela drittijiet ta' kulħadd iridu n-nies, imma ta' kulħadd fisser. li jekk inti xi ħadd ma taqbilx miegħu mhux tara kif ħa tagħmel biex titfgħu il-ħabs jew twaħħlu multi waħda wara l-oħra. Voldri nispera li anke l-Oppożizzjoni jiena e, titkellem mal-Prim Ministru ikollhom diskussjoni open u għal darba ma jibqgħux rufjani Terba' min-nies u erba' NGOs li fl-aħħar mill-aħħar daw iridu kontroll assolut ta' kif in-nies jaħsbu u jitkellmu. Grazzi ħafna u nuri s-solidarjetà tiegħi ma' Felicien Brincat u jalla tagħmel kuraġġ u jekk hemm bżonn ukoll tfittex in-nies li għamlulha Ħajja ta' miżerja biex minn għalihom idaħħqu ta' kemm urewna daw li ta' parsi huma liberali, meta daw m'huma xejn ħlief komunisti inkalliti li jemmnu biss fiċ-ċensura.